Capítulo tres Afefe ta na caminda. E anochi ei, Virginia a busca un pleke ketu banda di roi. Ora no yobe, e roi tabata un caminda pa cana. Pero despues di un yobida, e tabata bira un riu chikito mes. Anto e awa tabata kore bai laman. Tabatin roi tur kaminda riba isla. E roi di Barbolia tabata hiba abo na kas di Jefrouw Flora, ku tabata situá serka di Pardonbaai banda di waf. Jefrouw Flora no tabata tin unshon. E tabata liber. E antepasadonan di Jefrouw Flora tabata e promé abitantenan di Aruba i tur e islanan serka. nan tabata tin siglo caba ta biba akinan. Virginia tabata gusta studia e cara tur na lachi di Jefrouw Flora, dorna cu cabei preto shinish, cu semper e tabata tin vlecht. E tabata tin un mirada suave cu tabata core Virginia di su mama, y e tabata por a conta storia mesun bunita cu su mama. Dikon kos tabata bai ariba e isla e tempunan aya di su antepasadonan? Jefo Flora semper tabata kaba su storianan ku e mesun frase, Den bida tin ora ta difísil pa sa kiko ta korekto Virginia. Pero semper skucha bo kurason liber. tabata manera Machi Flora tabata saka e palabranan for di un buki diki masha bieu mes, ku e so tabata por mira ilesa. Yen di atmirashon semper, Virginia tabata wak e pinturanan maraviyoso ku Jafrou Flora tabata traha den tera di su hofi. E hora ei e tabata ku ai sinta banda di dje i huntu nan tabata pinta e yuana i e blenchinan di mas bunita. Jefro Flora tabata sa ku su antepasadonan hopi tempu pasá tabata traha pintura asina ariba e muraya den e kuebanan na otro banda di e isla. E tabata konta, Virginia a ripará ku Jefrou Flora su stèm tabata sona otro ora e tabata papia di su hendenan. Un poko hers. E pinturanan nan ta ainda, Virginia, i un dia nos lo bai wak nan huntu i skucha e bosnan ku a keda dual eiden. Afefe lo ta ku nos henter e kaminda. Virginia tabata gusta bishit'é pasobra e tabata por conta storia asina bunita y e tabata conoce su mama bon. Pero awo tabata mucho lat caba pa bay. E anochi ey, Virginia wara te ora Placido a pega sueño por fin. Despues cu Juliana a hunta e herida cu a loe, mañan e dolor ta menos, el a bis'e. Juliana keda keha di e shon henter a tardi di e manera con el a trata Placi. Ora e dia di trabou a kaba, el a bai papia ku un grupo di mucha hòmber i hende hòmber mas leu. Virginia tabata sa ku den entre nosnan aki tabata tin fluistermentu di kuenta di skapa i na unda lo bo por haña un boto. Ora un hende tabata logra skapa E noticia tawata plama mesora bo di tur e chosanan chikito. Tur hende tawata tin su opinion di esaki. Tin ku tawata bisa ku tòg nan lo gará bo tres'é bo bèk. Hopi bes esei mes tawata pasa, ante e ora ei lo bo haña straf pisá ku slutamentu di kabuya i lo bo keda será. Komo ehèmpel, pa tur esnan ku tambe tabata tin pensa di hui. Pero Virginia tabata blo pensa di e parhanan ku tabata liber pa bula rònt den shelu. E tabata sa ku Julian tambe tabata anhelá e libertat ei. Miéntras ku e tabata subi un baranka grandi, Virginia tabata sinti su mes rabiá i tristu pareu. Ariba den shelu skur tabata tin un lamá di strea ta bria i e tabata sinti un bientu suave ta karisiá su kouchinan. Afefe tabata tei. Virginia bin bai i mesora el a kalma. Afefe, E biento mágiko for di Áfrika ku su mama i Jufrou Flora a yega di konta di dje tanto biaha. Ora Afefe, Tata Tei, tabata sinti meskos ku e tabata haña un brasa ku brasanan invisibel. Su vlègnan tabata baleá libremente den biento. Afefe, Virginia kuminsá smile kontento ora el a wak Afefe su kara familiar lusi den e nobianan. El a kuminsá konta, Afefe mi sa ku bo por mira i tende tur kos i ku bo a wak awe loke a pasa den kunuku. Nos a primintí mama ku nos lo wak pa Plásido ora e no tabata tei mas. Bo sa ku mama a bai serka nos antepasadonan no hopi tempu despues ku Plasia nase. Virginia su wonan a yena ku awa ora el a pensa riba su mama. Kon su bida lo tabata ta si mama tabata ei ainda? Hopi biaha e tabata keda kòrda. Plácido tabata djis un beibi chikitu chikitu ora nan mami a muri. E tempunan ahiá Jèfrou Flora tabata bin tur dia serka nan. Den un kalbas grandi, el a trese tur sorte di yerba i e so tabata sa pa kiko nan ta bon. Pero ni kiko e tabata hasi, Mami su kentura no tabata bai. Dianan largu e tabata drumí riba su mat tur sudá i tembla ku kalafriu. Jefrou Flora a kanta poko poko p'e, kitando e sudó for di su frenta. Virginia a wak lágrima tambe, pero su mama tabata muchu swak pa papia hopi. Jufrouw Flora a purba tur kos, pero nada no tabata yuda. Virginia ta kòrda bon bon e momento ku Mami a sera wowo pa semper. Jufrouw Flora a pone man riba su frenta i poko poko el a bisa, Sosegá. Despues El a brasa nan un pa unu i el a bisa nan ku Mami semper lo keda wak pa nan. E bientu suabe ke tabata keda sinti riba su kara a trese Virginia bek den realidat. Afefe, no ta hustu ku nos ta biba komo katibu. I Plácido no mester ta den kunuku. E lo mester keda serka yaya Francis, ku ta wapa mucha den dia, ora nos ta trahando den kunuku. Virginia no por a wanta mas. Den un fluho sin fin di palabra, el a konta a Fefe tur kos. Mientras ku a Fefe tabata keda balia rònt di dje den un waterval di movencion. Virginia tabata sinti su mes safe. Manera e ta paden di un pop di barbulet trahá di felpa. Tabata komo si fuera tur otro sonido di anochi tabata pará i e zoom zoom suave di afefe so a keda. E tabata trankilis'é, meskos ku su mama tabata hasi antes. El a saca tur su frustracionnan, su preocupacionnan pa Plácido, e bomba cu tabata keda bisa Libertad, e moketenan di Julián, su unico shimis cu awo a keda na werki. El a hala rosea pa e sigui, pero tabata manera Afefe a pone su dede suave riba Virginia su lepnan y fluister, Shh. Virginia a keda keto i el a laga e brasanan kaloroso di bientu zui'é. Den e momentu ei ta e bos di Afefe so Virginia tabata tende, loke ningun otro hende por a tende. Virginia a skuch'é i ku tur su atenshon.